Tatar köylerini ses-soluq çıqarmayıp keçtiler. Yağmurdan soñ ortalıqta bir ağırlıq, teren, acı bir sükünet çökken. Rus köyüne yaqınlaşqanlarında köpekler acı-acı ulumağa başladılar. Bekir, Bular yavur köpekleri, yerli adamını da tanımaylar, dep mırıldandı ve atına bir qamçı daa yandırdı. Yarım saatten soñ Memişniñ deresini keçkeninen Bekir ruzgârlarda kendi köyüniñ qoqusını duydı, yüreginde tatlı duyğular uyandı. Maçıknı hatırladı. Sığırnıñ sağ-selâmet olğanına şübelenmedi, çünki onı ne çobanğa, ne de tarla çetindeki otlaqqa yollağan edi. Aran ögünde qurutılğan soñki tütünlerniñ de yağmur astında qalıp ketmegenine emin, çünki İvannen Kalamala evde ediler. Ayşe de bu aqşam Seydaliniñ şalına kim bilse ne qadar sevinecek edi. Yalnız onı yağnıñ fiyatı biraz darılttı, ya daa ne, Esma paalı alğan ucuz alır demegen edimi? Yağ da pek temiz bir yağ, Esma onıñ nasıl temiz olğanını körse, fiyatını soramağa bile unutır. Mezarlıqnı keçtiler. Ta qarşıda körüngen eviniñ penceresinde yarıq bar edi, sofada bir qaç qaraltı bulunğanday oldı. Esmanen Ayşe meni bekleyler ğaliba. Ayşe Sedali emcesiniñ alğan Türkiye şalını körse quvanğanından bayılacaq, dep tüşündi Bekir ve atını aydadı. Ayda, balam, seni ayda, Çufut-Levi de bizni aldatacaq oldı. Ebet, aldanırım men saña, bekle! Eki araba kiraz emiş. Eki araba kiraznı Yaltağa degil Guruzovqa alıp barsam, yalıda beyaz donlı ruslarğa kilosını yigirmi kümüşke satarım. Bekir mezarlıqnı artta qaldırdı. Şimdi sofadaki qaraltılardan birisi eline fener alıp, şossege inmekte, inerken, eki de bir fenerni başınıñ üstünde köterip seslenmekte. Bekir atınıñ yügenlerini çekti, suratını eksiltti, eppeyi keride qalğan Seydalini bekledi. Şossege eneyatqan adamnıñ qıyafeti, başınıñ üstünde fener sallaması Bekirni endeşege tüşürdi. Raatsızlanmağa başladı. Esmağa beñzemey, dep tüşündi. Em de benzemey edi. Çünki fenerli adam şimdi yolnıñ ortasına çıqıp, Bekirge taraf çapmaqta, fenerini sallay-sallay, bir şeylerni bağırıp aytmaqta edi. Bekir arttan yetip kelgen Seydalige, Bu seniñ Remzi, ğaliba, Seydali ağa. Bir şeyler ayta, eşittiñmi? dedi. Seydali fenerli adamnıñ sesine diñlendi, bir tütün yaqtı. Remzidegil battalnıñ Enveri, Kimdir hastalanğan, dedi. Bekir birden eleslendi. Balaña bir şeyler oldımı, qızamıq çıqarğanmı? dep seslendi Enverge. Qaranlıqtan Enverniñ sesi eşitildi, Ayşe hasta! Bekir buz kesildi, mañlayında suvuq ter tamçıları peyda oldı, tizleri qaltıramağa başladı. Terini silerek ay seni yaramaz, ancaq da adamnı ürküte dep tüşündi. Soñra ağır bir tavurnen, Ne olacaq bizim qızğa, ya? dedi. Qaranlıqtan kene Enverniñ sesi keldi, Hasta, Bekir ağa, hasta! Nesi bar? Bilmeyim, kimse bilmey, tez ol! Bekir yavaştan arabasına mindi, sakin ve ğazaplı bir sesnen Bir qızımız bar, o da qoldan ketmekte, dep arabasını aydadı. Sofasına barıp çıqmağance qıznıñ hastalığına inanıp olamay edi, neden hasta olsun, yıqılıp tirsegini qaynatqandır, ya da tabanına tiken kirgendir, dep tüşündi, Ne içün hasta olsun, sabaleyin onı sağ-selâmet evde qaldırıp ketken edi de. Faqat sofağa köterilirken evniñ açıq penceresinden qapıdan urğan sirke qoqusını duyğanınen añladı ki, bu qoqu hastalıqnı Enverniñ sözünden de açıq bildirdi. Bekir sofanıñ basamaqlarına çökip ağlaycaq oldı, amma ehtiyar Seydali qoltuğına kirdi, beraber odağa kirdiler. Masada ışığı qısılğan lampat, divarlar, divarlarda asılğan işleme kilimler, raflarda sañler, köşede cıyılğan töşekler, yurğanlar teren bir sukünetke bürüngenler. Odanıñ ortasında töşelgen töşekte Ayşe yata. Qalın örülgen sırma saçları arasındaki beti bem-beyaz edi. İri közleri açıq olsalar da, içerige kirgen babasını, Seydalini tanımağan kibi dalğın, ifadesiz bir alda tavanğa baqmaqta ediler. Esma Ayşeniñ başı ucunda otura, omuzlarından sarqqan beyaz maramasınıñ ucunı ağızından közlerine, közlerinden ağızına ketirip, ses-soluqsız ağlay edi. Er kişiler içerige kirgenlerinen, qapı yanında çömelip oturğan Enverniñ qarısı yerinden turdı, başta Seydaliniñ, soñra Bekirniñ ellerini öpti, sofağa çıqtı. Esma da yerinden turdı, lampatnıñ zayıf ışığında qızarğan közleriniñ yaşını maramasınıñ ucundan silerek, Seydalige taraf adımladı, qartnıñ elini öpti, Zavallı ve yorğun başını ihtiyarnıñ qoluna dayadı, ökür-ökür ağlamağa başladı, Seydali onı sofağa çıqardı. Ayşe, Yalta civarında kesilgen anavı qara selbiler kibi yatmaqta. Onı kim ve nasıl keskenini kimse bilmey edi. Seydali Qızıltaşta namı ketken bir insandır. Ayvandan añlağan kibi, o adamdan da añlay edi. Seydali sıcaq, sakin sesinen, baqışınen, muabbet tolu közlerinen adamnıñ qalbine dalğan, hasta insanda nasıldır bir duyğular, sevgiler uyandırğan bir insandır. Esma ihtiyarğa közdeyaşları arasından Ayşeniñ kestirme sırıqlar yanında yerge nasıl yıqılğanını, qaltırağanını, İvan, İvan dep qıçırğanını añlatqanınen, Seydali abdest aldı, gül örnekli ipek şalını alıp Ayşeniñ odasına kirdi. Esmanen Enverniñ qarısı, Bekir ve Enver sofada qaldılar. Birazdan Seidali odadan çıqtı, Bekirni yanına çağırdı, bostan çetindeki soqaqtan adımlap, kestirme sırıqları yanına kelip toqtadılar. Uzun bir munaqaşadan soñ Bekir Anavorusnı quvmağa kesen-kes qarar berdi, çünki Enverniñ oğlu, qala mala evleriniñ yanından keçkende ürküp damdan yıqılğan, Ayşe deyvandan qorqqanı içün hastalanğan emiş. Bekir Seydaliniñ sözlerini qarısına ayttı, sabaleyin ruslarnı evden quvarım, dep söz berdi, faqat, ertesi künü, ortalıq endi-endi ağarırken, battalnıñ Enveri Bekirlerge keldi. Bekir don kölmeginiñ üstüne kürküni kiyip, sofağa çıqtı, Enverniñ tanda kelmesine taaciplenip, Ne bar ya, Enver? dedi. Enver aq kesilgen közlerinde qorqunç ışıqlar yana edi. Enverniñ betindeki telükeni duyğan kibi, Ne bar? dep tekrar soradı Bekir. Ruslar, Bekir ağa. Er evden bir ereknen bir araba isteyler. Ya! Esmanen Ayşeni raatsızlamamaq içün yavaştan qapını örtüp, Bekirni uyandırdı. Millet qarşı maale meydanında. Arabanı ne yapacaqlar? Yalta üstünde yanı qurulayatqan yolğa taş taşılacaq emiş. Barmacağım. Maña yolnıñ keregi yoq, bağçamnıñ da, tarlamnıñ da yolu bar. Maña daa nasıl yol kerek? Qarşı maalede ana-baba künü, millet ağız birlik yapa. Seydaliler de, çilengirler de barmaycaqmız dediler. E, amma ruslar zornen alalar. A, iş zorğa minecek olsa, men de bir de biriniñ közüni patlatırım. Amma Memişniñ deresi üstünde yolda belki yüz asker bar. A, Askermi? Episi de silâlı, Bekir ağa. Qara bıcaqlı ruslar da silâlı. Cenkleşmege kelgenlermi? Molay Recep cemaatqa barıñız dedi. İtiraz bildirilse, asker kelir, qan tökülir, bala-çağağa yazıq olur, dedi. Doğru. Ruslar seniñ eviñe kelmezden bir ayaq evel saña haber eteyim dedim. Ne yapacaqsıñ? Bilmeyim. Ayşe hasta, hara, alsız. Ay, anasını medikamalizmağa yol açmağa keteyim. İvan evdemi? Evdeler, bugün saba ekisini de quvacam, ketsin hınzırlar, olarnıñ işi maña kerek degil. Bilesiñmi ne? İvannı uyandır, ber arabañnı, o ketsin de sen qal. Doğru, ya sen? Tüşündim, tüşündim, ahır-soñu ketmege qarar berdim. Mecburmız, bir qaç danesini öldürmeknen ne yapıp olurmız? Enverniñ yumruqları, çengeleri sıqıldı, közlerinde deşetli ateşler parıldadı. Birazdan soñ Enver Bekirniñ at arabasını azırlamağa başladı. Bekir de barıp, Kala Malanen İvannı uyandırdı, İvanğa meseleni añlattı. Siziñkiler! dedi. Alatımız, arabamız siziñ ihtiyarıñızda, Moskov hınzırları! Barıñız, kemalizma yolunı quruñız, reziller! Köpek kibisiñiz. Öz memleketiñizde insan kibi yaşap olamaysıñız da, başqalarınıñ ayatını da zeer etesiñiz! Bekir qapını tars etip qapattı da, evine kirip ketti. İvan Bekirniñ sözlerinden iç bir şey añlamadı, amma arabağa mindi, Enverniñ peşinden atnı qarşı maaleniñ meydanına taraf aydadı. Meydan sanki at araba mahşeri edi, iñe taşlasañ tüşmeycek qadar qalabalıq. Seydaliniñ Remzisi, Çilengirniñ oğlu, Molla Erecepniñ kiyevi, başqa yaşlar arabalarnen meydanğa toplanğanlar. Meydan etrafındaki evlerniñ topraq damları üstünde beyaz yavluqlı qadınlar, kelinler, aqsaqal dedeler, babalar meydanda turğan evlâtlarına nasıldır bir qorqunen baqıp turalar. Meydannıñ bir çetinde masa yerleştirilgen. Qara meşin, bıcaqlı, çızmalı, şapkeli, episi de silâlı ruslar masanı sarıp alğanlar. Kelgen at arabalarını seyir eteler. Masa başında, qaşı kirpikleri aşlıq kibi sarı, qırmızı yüzlü Yalta komissarı Vasiliy Dmitriyeviç Yegorov oturmaqta, suvuq, manasız közlerini evlerniñ topraq damlarında turğan qadınlarğa tikip, olarnı közden keçire, qolu da masa üstünde yatqan Pıştavda. Birazdan masa başında turğan ruslardan birisi kelip, Zannetsem, eki yüz araba toplanğandır, Yegorov arqardaş, dedi. Eki yüz araba yetermi? dep soradı Yegorov. Yeter. Qaç afta içün? Bir buçuq ayğa, Degirmenköyge qadar. O yerge kelgen soñ Aluşta köylerinden toplarmız. Yahşı. Yegorov masağa baqtı, pıştavı yanında yatqan defterge bir şeyler yazdı, soñra ayaq üstünde turğan ruslarğa emir berdi. Ruslar bağıra-bağıra köylülerni arabalarından tüşürdiler, safqa tizdiler. Soñ olarnı birer-birer Yegorovnıñ masası ögünden keçirerek, adlarını ayttırıp, defterge yazdılar. Arabalar meydandan areket etmezden evel Yalta komissarı Yegorov sesini köterip, İvannıñ adını oqudı, soñ yanına çağırdı ve İvannı Yalta yoluna taş taşılaycaq köylülerge amel başı, brigadir, tayin etti. Köylülerge de İvannıñ sözüni diñlemelerini sert bir sesnen emir etti. Komissar Yegorov bu şeylerni aytırken İvannıñ kokusı qabara, közlerinden etrafqa qızıl telüke dalğaları yayıla, içinden, Ho-ho, men olarğa sözümni diñletirim! dey edi. Ayudağnıñ artında ufuqlar allanırken, qarşı maalle meydanı da yavaş-yavaş boşamağa başladı. Arabalar şossege endiler, ğıçırday-ğıçırday Yalta tarafqa kettiler. Küneş doğdı, deñiz bütün güzelliginen köründi. Tüneün yağmurdan soñ çeçekler, bağçalar, yollar daa da dülber, daa da canlı ediler. Bekir, İvannı qarşı maale meydanına yollağan soñ, kalamalanı alıp, tünevinki yağmurdan zarar körgen tütün sırıqlarını arınğa almaq, furtuna sökken tenekelerni tüzetmek içün arınğa ketti. Ayşe alâ daa yuqlay edi. Esma bostannı suvardı, maçıknı ahırğa bağladı, ahırnıñ içini temizledi, soñ Ayşeni uyandırmamaq içün parmaq uclarına basıp evge kirdi. Ayşe uyandı. Tünevinki tiriliginden eser qalmağan, sararğan, solğan. Ayşe odağa kirgen qapı yanında turıp teren bir yanıqnen onı seyir etken anasına baqtı. Beyaz yanaqlarına tüşken yımşaq saçlarını artına taşlap külümsiredi, anasınıñ yanına bardı, onıñ beline sarıldı, başını anasınıñ köküsine dayadı. Ağlamadı. Beraber sofağa çıqtılar. Ayşeniñ başı, vucudı yorğun. Yüreginde nasıldır bir ağırlıq bar. Tünevinki künni hatırlamay, hatırlamağa küçü yoq edi. Deñizde oynaşqan ışıqlarğa baqqan sayın içinde bir duyğu oña tünevinki yağmurnı, bulutlarnı, furtunanı hatırlamağa acet olmağanını ayta, Ayşe de, etrafındaki dülberliklerge baqıp, tünevinki künniñ bir tüş olğanına inanmaq istey. Ayşe basamaqlarğa oturdı, yorğun başını sofanıñ tahtalarına tayadı. Qarşıdaki deñizniñ, deñizge uzanğan yeşil bağlarnıñ, Ayudağnıñ güzelligini qalbine toldurdı. Ayattan qopqan, qırılğan qalbini tekrar ayatqa bağlamağa çalıştı. Birazdan soñ Esma elinde qara püskülli gül örnekli Türkiye şalınen qızınıñ omuzlarını örtti. Bu şal astında Ayşe yorğun yüregine cıllı duyğular tolıp başlağanını duydı. Ayşe aqşamğace sofada oturdı, bostanda iş etip yürgen anasını seyir etti, bir qaç kere Maçıknıñ yanına barıp keldi, sığırnıñ başını siypadı, Ahırnıñ damına çıqtı, köyniñ o bir çetine baqar-baqmaz tabanları qarıncalandı, tizleri qaltıradı, birden yüregi çapalanıp başladı. Ayşe aman yerge enip sofağa qayttı. Aqşam olmaqta. Köy artında ayvanlar müñreşe-müñreşe dağlardan köyge enmekteler. Uzaqlarda Yalta taraftan qayta yatqan arabalarnıñ gıcırdısı ekide bir mezarlıqtaki meşelerniñ artından çıqıp, Bekirniñ evi aldından keçken bir avtomobilniñ öpkeli homurtısı eşitile edi. Dağlar yavaş-yavaş qararmaqtalar. Topqaya üstündeki beyaz bulut quşağı ep inceleyerek yeşil bağlarnıñ eteklerine, taş divarlarnıñ astına enmekte, Ortalıqnı qaranlıq basmaqta. Bekirniñ evine, sofasına qaranlıq çökmekte. Qaranlıq Ayşeniñ yüregine de soqulmaqta. Ayşe qorqa, neden qorqqanını özü de bilmey. Ayşe ne aqşamğa, ne insanlarğa baqmağa, ne de ayvan seslerini diñlemege istey. Közlerine dünya körünmey. Ayşe yerinden turdı, az qaldı yıqılmağa, divarlarğa tayanaraq evge kirdi. Çapalanayatqan yüregi qaltırayatqan ellerinen çıraqnı yaqtı. Sessiz, boş odanıñ içindeki gizli bir şeyden qaçar kibi aman tışarığa çıqtı. Pencerede lampat yarığını körgen Esma bostandan seslendi, Ahız, çıraqnı ne içün yaqtıñ? Çıraq yağına yazıq! Amma zavallı Esma qızınıñ yüregi ışıqqa muhtac olğanını bilmey edi. Esma bostandan taze hıyar, soğan qopardı. Bugün Ayşeniñ keyfi yerinde dep sevine-sevine sofrağa taraf adımlamağa başlağanda, incir terekleri artından Bekirniñ sesi keldi. Enver, bizim araba qayda? Keleler, Bekir ağa, körsen ne arabañnı, ne de atıñnı tanırsın. İvan da amma büyüdi, bugün bizge komandanlıq yaptı. Enver evine ketti. Arabanıñ tahtaları taqırdağan sayın qaranlıq Ayşeniñ yüregine daa teren daldı, yüregini daa beter sıqtı. Ayşe yanından keçip evge ketken anasını, bostan yolundan ahırğa taraf keteyatqan babasını bile körmey. Er yer bomboş, qaranlıq edi. Tizleri kesile, yüregi qaltıray, qaçmaq istey, amma qaydalarğa qaçacağını özü de bilmey. babasınıñ sesini eşitti. Ayşe, sensiñmi, qızım? Maşşalla! Babası daa bir şeyler ayttı, amma Ayşe olarnı endi eşitmey edi. Uzaqtan kene araba sesleri eşitildi. Bekir aylanıp kestirme sırıqlarına taraf ketti, kene nasıldır sesler eşitildi. Ğarip ettiñ ayvannı dinsiz! Atımıznı komalizma içün besledikmi? Ayşe bir añ özüne kelgenday oldı, etrafqa diñlenerek qaranlıqtan bir şey beklegenday sofanıñ bağanasını tuttı, başını kestirme sırıqları tarafqa uzattı, babasınıñ sırıqlarnı nasıl kötergenini seyir etti. Araba tahtaları tekrar ğıcırdadı, atnıñ nal sesleri eşitildi, qaranlıqta bir ses, Ho-ho! Ğayıp ettim, komissar emir etti! dedi. Ayşeniñ yüregi daa ziyade çapalanıp başladı, birden Ayşe içerege oq kibi atıldı, ocaq başında aqşam yemegini azırlayatqan anasınıñ tizlerine sarıldı, yavaş ve qaltıravuq bir sesnen, Anaçığım, meni qocağa ber! Ber, anaçığım! Meni Remzige ber! dep qıçırdı. Bütün quveti, bütün barlığınen anasınıñ boynuna sarılıp, ökür-ökür ağlamağa başladı. Qaranlıq tamamile çökti, aş suvudı. Bekir taşlar arasında bitken ğayıp olğan bazı tahtaları qırılğan kirli arabasına, ter ve köpük içinde başı ucundaki yemge bile baqmağan atına baqa, baqqan sayın yüreginiñ yağları iriy, boğazına bir şey kelip tıqıla, közleri tola edi. Evde ise, lampatnıñ zayıf şavlelerinde Ayşe başı anasınıñ köküsinde, Esma ellerini qızınıñ saçlarına daldırıp közlerinden iri-iri yaşlar aqıza ediler. Kalam ala kenar odada oğlunıñ Yalta ruslarından ketirgen raqısını içe, İvan, kirli, ters asığan sarğılarını, kölmeklerini sofanıñ tahtalarına yayıp, Ho-ho, qorqmam.